Ech begréissen iech zréck bei enger weiderer Episod vu Splatoon 3. Jo, lescht Kéier, et war eng laang an ustrengend Minutt, déi mer do haten, hat ech mech nach net richteg erholl, wëll ech elo direkt virun ophuelen. Maachen elo hei den nächste Level, deen ech direkt hei wäert opfloppen. Nëmmen um Rotéieren zerkleckst déi Octorianer an erreecht d'Zil, also eng Aart Rotatioun, déi mer elo hei wäerten erliewen. An ech giff soen, fir net ze vill Zäit dëse Kéier ze verléieren, ginn ech elo hei eran a maachen direkt de Level. An duerno decke mer nach alles op, dat mer awer d'Zil hu fir zwee Levels pro Paart iergendswéi ze erreechen. Ons Belounung ass ëmmer déi nämmlecht. Do kéints natierlech och elo ëmmer nach mat enger aner Waff, déi do maache ginn, fir d'Belounungen ze farmen. Ka vläit sinn, dat ech dat elo iergendswann eng Kéier muss. maache fir einfach och virun ze kommen am Modi se klecks Doktorianer an Ziel erreechen, also dat gëtt der lo äh, hei eben äh, bëssen äh, Kampf so schon mal rem so bëssen erop passen die Schengen lo mi schon mi séier an erwee ze sinn so so lo kind all ze schwere Level fir den Ufank nee holy moly wat war dat do fir eng Minute lo René sie merkt die dick ploppel hei am versopp wie se grad losch an laun hunn Äh, mir ginn dann von der Wizknëf von hei ran. Wenn wir dat do ja aber alles schon kennen. Dat heescht do einfach einfach gewisse Reaktionsdingens frot. Voilà, dat können wir anscheinend nach. Also keng all unbekannte Ge Gegnerin hei. Krämen wir am Anfang gewisen, wie dat ausgesäit. Ähm, wat muss man heilo machen? Mengt den Zuckerkrut. Komm hei lo ran. Wat geschieht lo? Okay. Ich da si mal an engem Art Cube an muss nach Reaktionen weisen. Okay, ähm, oh, da muss man ganz viele Reaktionen weisen. Kann schon sinn, dass wir gleich en Kéier stierwen. Also wir sind bëssen risikohaft ënnerwee. Voilà. Warte mal en Kéier, bis eis äh, Rüstung sech rem akkrut huet. Vu mir war eng Rüstung hunn. Nee, mengen no keng dat war sou dat Schutzschild. Bo da kënne mer lo stierwen oder net, dat wees ech lo grad net. Mä mir hunn d'Zuzuka nach matgeholl, dat ass wahrscheinlech lo gutt. Gesi mol ob dat gutt ass. Dir mierkt schon awer e bëssen Experienz do gesammelt déi lescht Joeren. Also mir gesi schonn d'Zil, dat geet awer lo Zimlech fix. Mam Salminokin am Fong am Fong eis och nach mei hëllefen soen ech mol. An dee elo hei dest stoe dee gen de Krope geet dee klappt bëssen der op de Mister Goofy an dann ass de Problem gelöst. Muss mer just kucken nach déi richteg Distanz emmer ze fannen. Ähm voilà also et ass schon e Level ah ech hunn elo net all ze ustrengend fonnt. Bon et ass nach net eriwwer ech hat et mol net ze haart. Hei elo erem eng Kéier oppassen ne. Du hast net dann miss normalweis an eng Molo keng méi. Voilà, dach gëtt ëmmer sou Schutzschild, dat hicht dus ëmmer een Liewen an de gesit schëllen Team Zucker gär mat. Well normalerweis misst eng Team Zucker eis ähm, oder déi mat an d'Zil huelen, misst dat bësse méi Ee als als als Bonus ginn wann ech mech e mids rich wann ech mech nach rich drun erënneren. Voilà, dat war et dann an der Kuder lo op dat do nach war mol fréier mar sou Betonung op fréier also wéi ech Splatoon 2 nach bis gespillt hunn. Missioun ofgeschloss an da misst der lo voilà. Mir kréien nach plus 10 einfach als Bonus drop. Hu mer déi mat an d'Zil geholl hunn. Mécht net vill aus, mee vläit kënnt eng kleng Passage am, am Story Mode, wou mer da soen, ah, déi 10, déi waren et awer derwäert. A mäi Gefill seet mir, hätten déi missen do an deem Cube misse benotzen, wou, wou mer hätte kënne Schwieregkeete kréien. Definitiv, et war keen einfache Level. Kuck mol wat hei dran ass. Ah hei ass da lo emsou Kombos dran. Dat kënne mer gäre maan. Mol just kucken mol hei erop ze kommen. Hei ass och nach e Kaddo. An da kréie mer emsou eng Schaltplack. Ähm, ech giff hei awer elo, ja elo sinn d'Loftballonen scho fort, ne, jo. Mer mussen dat maachen, wa mer alles fräigeschalt hunn. Ech géif awer elo hei gär eropgoen. Ähm, maache mol hei, mer brauchen dat elo de Moment nach net, dat maache mer méi spéit. Ginn hei elo mol erop, fir mer ëmmer, duerno mer e Level komplett. Verpasst, vergiess, ech weess net wéi mer et soss solle soen, deen einfach fräi spillbar awer ass. Mir maachen awer elo mol hei Déi 100 ewech. Well mäi Gefill seet, iergendwou muss hei awer nach eng Schriftrolle sinn. Et feelt eis nach ëmmer déi zweet oder déi éischt iwwerhaapt mol. Und do sinn einfach Fëscheeër. Hu mer nach hei. Ah, ech sinn, ech si geizeg, weess der dat grad? Ech maachen déi Réit herno. Also mir maachen elo mol nach e Level, dat mer awer an der Zäit gutt dra sinn. Elo war ech bal erféiert, well d'Opnam, dach d'Opnam leeft, mir si gutt bei 5 Minutten. Dat ass eppes Neies och fir mech, dat en dann ëmmer streamt simultan an och ophëlt. A mir hunn dann nach eng Spinndeko hei fräigeschalt. Sou, mir ginn awer elo hei dann an d'St, d'St, wat ass dat, String, Stringereinheiten. Treestringer ein. Äh, dat ass dann eng nei Waff. Äh, Treestringer, wie sinn dat op Lëtzebuerg? Wollte scho bal Stringer eso, ass ass scho en Geck. Ähm, dat muss ee vun iech Lëtzebuergesch iwwersetzen, do si meng Joer un Experienz leider net gutt genuch. Also dat ass dann eng nei Waff, gesitt der lo, déi si zu dräi dräi Punkten, déi dat ëmmer ähm, wie soll ich erklären dann. Voilà, hei muss man da schon dräi benotzen, hëlle schon. Okay, an hei muss man einfach nur die ganze Zeit ein Passage kriegen. So, hallo mal immer rechts und links gucken, weil man dann keine eine Überraschung haben. Wer da? Also an, am besten wäre gewesen, wir hätten sie alle dreimal Necro. Wir müssen mal die Waffe kennenlernen. Kucken mer mol op dat do klappt. Voilà ok et geet awer scheinbar. Do hunn se sech elo getrennt. Et ass eng vun neie Waffe soen ech mol einfach déi ähm, a Splatoon 3 agefouert gouf. Do war, war mer do schonn. What? Ah, do geet, do geet se schonn nach hin herno. Mee op jiddwerfalls eng Waff mat vill Potenzial einfach mat den dräi Pfeiler. Kucken mer mol wat dat do elo gëtt. Bis noch Dekoratioun hei gesinn ech erëm. Tu mal an mei Size dropstellen. Wahrscheinlich wärt Challenge fir einfach die drei mal nee ze kreien do. Ee Challenge fir mech ass emol fir iwwerhaapt réischt ze zielen. Also dat ass eng Waff, ech hu bësse meng ähm, do komme mer gönn drop, dat heescht et war einfach just Deko fir dertëscht ze zielen. Et ass eng Waff wou ech bësse meng Bedenken hunn, ass se par rapport zu anere Waffen äh, ausgeglach. Ech soen ëmmer als Beispill, verschidde Leit wäerten se mech zwar elo ausbuhen, mee et ass einfach déi, Déi Wäschmaschinn aus Platoon 2, de Swapper huet dat jo deemools geheescht, menger Meenung no ass et eng Waff, déi d'Spill futti gemeet huet. Einfach keng, keen Ausglach do, du hues einfach egal, du kanns maachen, wat s de wëlls, mee bass einfach, wéi soll ech soen, einfach ëmmer ënnerleeë quasi, wëll d'Leit wësse wéi s de spills. An ech fäerte ganz, quitte dat ech elo net am Ranked oder esou allezvill aktiv sinn, ech hunn zwar scho e bësse Ranked gespillt, Hun awer nach net all ze vill Experienz gesammelt, mee ech hu scho bësse sou d'Gefill wéi eng Waffen ee must have si soen ech emol. Einfach wanns du competitive wëlls spillen, da gesitt et jo, déi exploséieren nach herno, dat heescht muss einfach just hei virdrunner, da geet der eng Kéier puff, kritt dat mat ofweich. Falsch geziilt hunn. Kucken mol hei erof ze kommen. An da kënne mer e bësse besser ziilen. Dat heescht mol hei erëm eng Etage erof a bis. Wa si si schéisse ganz lues. Mee et ass einfach um Level. Mir hunn warscheinlech elo ze spéit gespillt. Et ass einfach um Level fir e bëssen eng Kéier d'Waff ze weisen. Kuck, et ginn awer nei Waffen am Spill. Well eng Kritik, déi jo vill Leit gemeet hunn, déi ech och deelweis och ënnerstëtzen, Bon, ob dat elo klappt, voilà, et ass egal, mam Necrot. Si kucken dat un, mee ech muss awer si elo selwer ofschéissen. A sech, den Helm ass scho blozeg. Jo, einfach eng Kritik, déi Splatoon 3 vill ofkrut huet, dat einfach Splatoon 2 ass. Ma déi hei Waff, déi ech grad spillen, den Armbrust. A mir kënnen enklech, du hues mer jo och emol elo gesot an de Calls, Erik, ähm, déi soll jo elo, gëtt jo gemunkelt, Duerch Salmon Run eng Kéier 7 Schëss eng Kéier ofkréien, wat jo da komplett broke, komplett OP wier, soen ech mol einfach. Mee op jiddefalls, da sollt Syn misse Waffen nei abauen, déi dis éiweg Diskussioun, ass et en DLC vu Splatoon 2 oder net? Hunn se elo e bëssen hei konnte gutt maachen duerch déi doe Waff, mee ech hu bësse mäin Doute. mat der Waff si skeptesch wat dat do ugeet. So ass scho bësse méi séier geschoss ginn dat do. A mir kucken einfach de Level hei äh, oder bëssen ze freestylen, also gesitt awer do se weise bësse so kuck wann der do Passage ni schéisst. Wann ech do elo hinz, ok, oder dat do souguer maachen, dann kritt hie Faarf einfach, fir dat ass déi déi hannendrun, muss mer just bëssen, voilà, dat, da gëtt dat do eng Kéier gewiss an da geet dat erëm erof. Zack. Kann ech sogar dat do man, dat Tierch kann se oflenken. Schuss bis ze fleit mam oflenken ni kreien. Voilà, dat do kann noch mat der Curlingbom machen huet lo gesinn. Also ich merke grad sinn als och Kare mod Salmini ha geklaut. Am äh, se grad bësse buer kënne. Grad bëssen iwwerfuerdert, einfach well ech grad eppes wollt soen an... Na, lo mer keng Waff méi. Gi mol eng Kéier zréck, fir mol erëm den Ufank hei ze maachen. Also, si wëllen einfach mol mat sou Mat sou Zeene weise mir, et geet och zum Beispill sou. Äh, wann een einfach richteg ziele kéint. Sou, da kann ech et lo sou ofschéissen. Ah, dat war Gléck. Eng kleines Überraschung. Mä en anescht zéilt een, dat muss ech loossen. Mal ass awer Fiesta Mexicana jo ofgesot. Also dat war e gudde Level fir eng Kéier déi Waff ze weisen, eng Waff wou ech extrem skeptisch sinn, well ech ëmmer net... High Skill Base, dat ass scho riwwer, war leschte Méinden. Du kanns brechen mat mengem Channel upacken. Okay, jo, da kucken ech mer dat gär un. Jo, dat ass eng nei Waff, dir hutt se elo gesinn. Et ginn nei Waffen an deem Spill. An voilà, hu mer elo eng Kéier gewist, an se wäert wahrscheinlech nach während dem Let's Play, hoffentlech emol fir fir fir fir se selwer zréckkommen. Mir hunn nach 12 Minutten. Ech giff dann einfach soen, dat mer elo nach eng Kéier alles hei probéieren op opzefir also op fräizemaachen, soen ech emol einfach, wat et fräizemaache gëtt. Kucken, ob hie elo näischt fënnt. Kënns de dann eppes? Muss ech lo nach iwwer déi hei danze fir alles fräizeschalten? Wahrscheinlech, ne? Jo. Ähm. Kucke mol einfach, ob de Salmi soss eppes fënnt.

Ja, op jeden Fall sei sie noch Passagen, die aus Irsi fehlen. Vielleicht dümmer dazu den. Das. Also Datei. Der Datei war mir noch nicht. Das war wir nicht. Da muss man vielleicht auch hier drin tröppeln, ne? Das alles am Detail ein Kehr. Pin Apps hei fënnt. Hei leet am ganz Stör do sichen. Was net fond. Nö. Also ein zu trollt noch de Kolleg ne dat do der mol. Da muss ich lo vielleicht um gucken wo das he nach. Eng Passage ass dat mir da miss Teilo awer mol ofgeschloss sinn. muss e alles iergendsweis. Driwer gaange si soen ech mol och hei eng Kéier. Also die hei Passage. Tisch du muss noch. Das schon komisch gemäht, aber so schon. Weißt du dann? Also einzuprobieren schnell zu verstohlen Goofy falls grad fritten oder war das Problem. Äh, also ja, op falls wat och enke wollt soen, äh, den Erik huet grad wat misst du dann do? Dir huet gesot hien huet och e Let's Play op Däitsch, kann der onbedéngt eng Kéier kucken. Ähm, Miss Kuroisi mëttlerweil ähm, Kuroi RL wollt ech bestieren. Äh, war so sommer fréier de Blackstar, heesch lo Kuroi. Den huet och dozou eng Kéier ganze Video gedréint, wieso en dat gemeet huet, oder besser gesot och misse maachen, soen ech emol. Äh, wou ass de lo hei eng Passage? Ja, op jiddwerfalls eng Kéier och bei him erakucken, et lount sech. Ähm, Ech muss nach op der Sich no enger Schriftrolle sonst da ganz éierlech. Äh, voilà. Wéi net dann och Reklamm eng Kéier hei verdéngt. Himmel Himmel dat eben ze verdanken no dat Di Di Rumm hei zum Beispiel gesitt alles. Ähm, wat mer hei nach fräischalten. Näischt, also war einfach just äh, opzefëllen. Gëtt mal hei nach bëssen an dann ass awer lues awer sech op den Luchten genug kom. Ähm, Iers ab Sleef mat dem grad grad schief geil. Mir benotze lo mal einfach fir alles fräischalten an der Hoffnung die zweet Schriftroll nach ze fannen. War fall mal Deko. Uh, spinnt Deko so Lobby. So en Zichelche soen ech mol einfach am Geck. Äh, ginn nach eng Kéier drop. Kann mat dir schwätzen? Dach, kann jo keen dir schwätzen, ne? Nummer 2 kann ab. Okay, lass einfach, du musst einfach Tash top mat heißt das okay. Wir machen einmal noch alles frei. Vielleicht auch noch den zu kommen dann und dann nächste Part eben ähm,

Dengens ze maachen. Jo do hu mer elo hei schonn erëm d'Schwieregkeet, wien do et fräigeschalt an do ass. 1500 kënne mer dann net maachen, mee do muss een dann och nach méi gespillt hunn. Do kënne mer nach e Level maachen, respektiv den do Level misste mer och scho gemeet hunn. Ech kucken elo mol einfach och dee Banner, dee mech do uewen e ganze Zäit, wahrscheinlech dem ganze Let's Play, bëssen. Kréie mer dee vun hei? Äh, mir sinn och vläit nach sprange kënnen. Äh, mir si bësse ballongeil, wéi et elo ausgesäit. Well mer do eppes nach rauskréien. Voilà, wir kréien einfach do 100 äh, der Ziebste raus. Mee jo, do gesitt der dann ähm, levelméisseg den EC3. 4 feelt eis nach emmer. 5, 6, 7, 8, 9 an 10. Dat heescht, dann ass vläit nach dee leschte Level. An ech giff soen, mer halen da lo eis Recherche hei op. Mir hunn op der Kaart zimmlech, denken ech, gutt opgedeckt. Kucke lo dee Level nach do ze fannen. Voilà. An dann huelen ech un, dat dat do schonn. Wann ech dat do sou ukucken, dat mer do dann iergsten eng Kéier scho viru kéimen. Also hei dee Level gëtt nach gebidden. Do mécht mer e bësse Suergen, well dat einfach sou en décke Batzen ass. An hannendrun do, do géi, giff et scho viru goen. Dat heescht, do wäert eis nach eppes erwaarden. Op jiddwer Falls, ech stelle mech erëm erhinner. Giff da soen, mir hätten dëse Level, also dëse Part ofgeschloss fir haut. Mat der schéiner Aussiicht hei mat 3 an enger halwer soen ech emol am Geck moi Statuen, soen ech iech erëm Merci fir d'Nokucken an da gesi mer eis nächste Méint hei erëm um Youtube Channel. Ciao ciao.